Ammoo kan ju'u hattuu harka muruun sharmuuxa dhagaan cafaqanii jeesuun bocalaa kan ju'u kafre amantii irraa illee behe. Kafre amantii irraa illee behe. Wallaahi ni kafra. Billaahi ni kafra. Tallaahi ni kafra. Maaliif? Kun imma aayaata quraanaati. eeg qur'aanaatiitu hattu harka muraa jewa harka muraa guyu shanacha muraa jechu waa hatee khiyaanaa finnaan kabajaa ni dhabee waan woyya'aa takka yoo hate rubu'a diinaaraa faa jedhanii keenyatti immoo waan akka kuma kudhanii faa yookaan waan kudhanii dhiyaatu faa yoo hate shan akkasunitti irraa muran. Maalif? Namni biraalleen itti ilaallata, hannarraa adaba godha. Horiin kun immaas waani jiruun ilma namaa jiraattuuni. Horiin kuni ammaas yoo sadaqaati jecha murama. Kuni hukmii Rabbiin torban samiiti olii firdii godhe. Laa budda an naqbalahaa namni mu'minaa namni islaamaa ni qeebala. Namni islaama hin ta'in quraan nim ta'uuf gaa.

Dhagaan caqafa ajjeesa. Handaqa qota'a, waan mataa gadii awwaala'a, mataa kana cafamaya fuute. Hogguu itti dhufte nabi dhufteeti xahirnii jatteen. Yaa ergaa Rabbii na xahri hamtuudhaan dalagee na xahri jatteen. Dura deemii dhalii je'een. iimaanni isaanii ajaa'iba gaa sahaabaa deemtee gudhalte mucaa oowwaa harka qabatteen nabi dhuftee bar kunoo dhalee jetteen deemi dura luysisii jeen deebitee amal lama luysifte oggu mucaan gu'e biddeena harka keeyseeti kunoo nabi fiddee kunoo aannan irraa loo qusima beeyna sabiciina min munaafiqi alil madiinati lakafatuhum jee namni kun maa'is binu maalik irra sagade, intaloos irra sagade. Yogguusi jaaniin nama hamtuu dalagee ajjeefame kana irra sagaddaa jennaan ni toobbate, toobbaa ajaa'ibaa munaafiqa torbaatamii edoo hiranii sawaamni wanni galanni innimma haddii kanarratti arkatu munaafiqa torbaatamii edoo hiranii Towbaa ajaa'ibaa towbattee bar ta munaafiqa torbaatamiifuu geessu jeen jechu. Waan akkanaa diduun min bayyinil kufri. Wanni kana bocola jechuun badii ajaa'ibaati mas. Tanaafuu wanni niin ju. Namni diinirraa dubbatu Nama waa beekuus ta'u, ka amantii qabuus ta'u, namni edoo hin beeyne namaa wajjiin moroma yoo je'e, ifumaafuu diin arrabsu je'ama. Diin kabajaa dhoorkuudha je'ama. Akkas ilaal, Rabbiin harka qaba, harka lama qaba, lachuutuu mirga. Harka isaatiin reefullee dubbanne Aadam uume.

qilleensarra yaa'uun ni beekamna jechu. Silaa dura waa beekanii, waa baratanii achi booda ni beekamna jechuun gaari. Ammoo beekamuun Rabbi bira beekamaa ta'uudha. Maaliin? Diini amananii diini dalaguudhaan yaa obboleessoo. Takka qofaan naan deebini takkittiin ta naan deebin salafiyyaa warra su'uudii dhaa teettu hundeesse maalif jennaan ikhwaana dha'uudhaafi Akkas hin janne akkas hin janne akkas hin janne.

Takka immoo ta jirtuu hin jee laal amma duruu duruu ka dubbii goggodhu jiruu kaa namni kun. Takka immoo akka jenne ta su'uudiin jaartee jira ta su'uudiin jaartee jira ikhwaanaan dhawuudhaaf ijaarte suni baar salafii baarti'ii ja'aniin hin je, aa. Ok sheekha bakka tanatti akka adda naa baaftan waa'ee salafiyyaan nama ni arrabsiti ree sheekh.

kan jiru san bira maallaqa nama irraa qabu kana namni sun irra jiru sun naaf hin kafalle maallaqa nama irra jiru sanii walitti qabee zakkaa irraa baasuu barbaade kan nama irra jiru san namni naaf deebisuu didaa jira mootu maallaqa nama irra jiru san zakkaa irraa baasuu ni tahaahii kaan ammoo tu qarshii kuma. fahamtan taatan gaafii kunoo takkanaa tanaan fedha laalan gaafii lillaahidhaatiin barbaada gaafii diiniyyaa haqaa D. Namni lafa waa baruutu dura dura malee, lafa beekkamuu dura malee, Rabbi bira beekkamuu dura malee, sii waa takka hin beekneen beekkoomsa barbaada yoo jatte, dura waa baradhuu beekkoomsa bara. Gaafii tolti deebisaanis tolti. Horiin kan kee kuma dhibba tokko yoo taate zakkaan sirra jira. Lama ta'us sadii taatus akkatti sirra ta'us siifiin hima. Namarra liqii yoo sii jiraate namni sun nama tujjaara yoo ta'e ogguma kanni jettu ka sii kannu yoo ta'e Zakkaa horii liqii kee jiru saniis keetumaa wajjiniin irraa baafta. Waan hin haafanne jattuun sii kannu ta'uu kaatuu baatus nama si didu fa'a irra jiraate sun akkuma waan maqalaa hin qabnee ja'ama zakkaan isaa sirratti hin jiru jechuudha. duuba zakkaan maallaqa ammaa giraama dhibba shanii fi sagaltamii shan keessa wajjaba giraamni dhibbi shanii fi sagaltamii shan giraamni tokkichi maallaqa Itoophiyaa dhibbaa shantama miizaana irraa kuma shan kafaltaa jechuudha. Ati akka ol qabi gad qabi dhibbarraa kuma shan dhibbarraa kuma shan dhibbarraa kuma shan dhibba saddeet dhibba saddeet yoo qabaa yoo qabaatte shanii bakka saddeetii shanii bakka saddeetiitti irraa baafta kuma shan shanii bakka saddeetii maal taha kuma afur taha